ngai wa makuyu nĩ twagũtĩi nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twanenehia rĩtwa rĩaku wee ũkaga kũrĩa gũtarĩ na mwĩhoko gũkagĩa na mwĩhoko akorire kana ka mũtumia wa ndigwa gagĩthiĩ gũthikwo na nĩko karĩ mwĩhoko wake rĩu wa matu-inĩ wakinya kuo ũkĩrũgamia kĩe ũkĩmera matiatonya kĩeha gĩgĩthira

nĩtuone ate guoko gwaku mwathani nĩtuone ate mũthamaki mwega wĩ hamwe na ithu na tũtingiuga nĩ tũtiganĩirie mwathani na nĩtũretĩkia ona rĩu ngai witũ no tũgũtũrekania kĩrĩti gĩkĩ kĩa nduma mwathani nĩgũkũgĩa na ũhotani mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩ wega nĩ ũndũ wa andũ aya maranjĩtĩrĩra mĩaraho ĩno mwathani nĩ wa matuinĩ ndakũhoya ũmahe kĩrĩgĩrĩro kĩerũ ndakũhoya aya magĩte mwĩhoko ũmahe mwĩhoko mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu aya maraigua mena kĩeha ndahoya gĩkinyie mũico mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩ tondũ ũraugire thayũ thayũ nĩguo watũtigĩra nĩguo ndakĩhoya andũ aya aku mwathani nĩguo magĩe na hinya mwerũ mahote gũtũrĩkania kĩrĩti gĩkĩ kĩa nduma ya korona ngai wa matu-inĩ na no mariuga wĩ mũhotani nĩ tondũ we ndũĩ ũhotwo nĩ takĩ we ũiyũrĩtwo nĩ hinya we ũiyũrĩtwo nĩ ũhoti na gũtirĩ ngomo na ĩmwe ya kũmakia nĩ twagũgũtĩa mũno na twagũcokeria ngatho na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu twahoya na twacokia ngatho ĩ we ũranjĩnjũrĩra mũthenya wa ũmũthĩ ĩtagwo mũtungatĩri julius njora jesu nĩ mwathani nĩahonoketie ngoro yakwa nĩndĩrakena mũno nĩũndũ wa kũmenyana nake tondũ nĩwaigua atonyire kwa lazaro ona gũkĩrĩrwo kĩrĩro gĩgĩthira kahĩĩ ka- karutĩtwo kamutumia wa ndigwa gakarutĩtwo mũciĩ wa nani hali ya gũthikwo kĩrĩgĩrĩro kĩao nĩ gĩakinyĩte mũico acemania na andũ arĩa mathiaga mathiko amerire tigai kũrĩra rĩngĩ na niĩ mũthenya wa mũthĩ ndĩrakwĩra we ũranjĩtwanĩra tiga kũmaka tiga kũrĩra tondũ jesu akinya gwaku no ũkũgĩa na thayũ no ũkũgĩa na gĩkeno no ũgũtiga kũrĩra rĩngĩ koguo no tũgũtũrĩkania nĩguo njũkirio rĩngĩ ngũmĩrĩria no tũgũtũrĩkania twĩ hamwe na jesu tondũ arĩa me thĩinĩ wake gũtirĩ hĩndĩ makahotwo bwana asiwe sana wona njũkĩte na kiugo kĩngĩ mũthenya wa mũthĩ nĩgetha ngũmĩrĩrie toguo ndakwĩra njĩtagwo mũtungatĩri julius njũra hujĩria na kanitha wa patmos fellowship jujaba nenda thome kiugo kĩnini thĩinĩ wa ibuku rĩa ngai tũgũthoma thĩinĩ wa thaburi thaburi ikũmi na ĩmwe tũthome o karaini kam- kamwe ga kana ga- ga gatatũ gĩtina kĩa nyũmba gĩgĩtharagio rĩ arĩa athingu mekwĩhotera kĩ kamũbũra-inĩ kahinya gakauga jehova arĩ o kũu thĩinĩ wa hekarũ yake theru jehova rĩ arĩ o gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki kĩrĩ o igũrũ maitho make nĩ macũthagĩrĩria ciana cia kĩrĩndĩ imone ciake no ciroragia bwana asifiwe sana ndenda gũkuombĩrĩria na kiugo gĩkĩ kiugo gĩkĩ twathoma thĩinĩ wa thaburi ikũmi na ĩmwe kamũraini kainyera nĩ tarĩ kĩũria kĩroria ĩkoria atĩrĩrĩ gĩtina gĩgĩtharũragio-rĩ kana mĩthingi ĩkĩenyanyagio-rĩ mũndũ ũrĩa mũthingu angĩhotera kĩ nĩ tondũ gũkũ thĩ mĩthingi nĩrĩmwe nĩenyanyagio rĩmwe nĩ- nĩeheragio kahana ta eheru mĩthingi ya bũrũri ũkaigua ta yenyenya mĩthingi o yothe nginya ya thĩ yothe ũkaigua nĩyenyenyetwo ta rĩu ihinda rĩrĩ tũratũra kĩũria kĩ- kiugo kĩa ngai gĩkoria atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa mũthingu tondũ nĩndĩretĩkia hena mũndũ mũthingu

no kiugo kĩa ngai gĩkauga atĩrĩ o na hĩndĩ ĩyo mĩmingi yenyenyetio-rĩ jehova arĩ o gĩtĩ-inĩ bwana asifiwe sana ndĩoka gũkwĩra twĩ na anja na twamenya anja ĩno no tũgũtũrĩkania onakorwo mĩmingi nĩ yenyenyetio ithuĩ tũtirĩ a kũhoteka no tũgũtũrĩkania okorwo nĩ tũkũhota kwĩhoka jehova tondũ arĩ o gĩtĩ-inĩ bwana asifiwe sana Amen. jehova arĩ o gĩtĩ-inĩ atereire mathaithana maitũ koguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ we wĩhokete jesu we ũhonoketio thĩinĩ waku hatirĩ kũgĩa na guoya tondũ nĩ kũrĩ na jehova ũrĩ o gĩtĩ-inĩ na twamwĩhoka no tũgũtũrĩkania kĩrĩti gĩkĩ kĩna nduma nene

mĩthingi nĩ ĩnyenyetio mĩthingi ya thĩ nginya ya andũ arĩa mebia rĩu tiga arĩa maugaga matirĩ mbeca tondũ tene ũyũ makĩrwara mũndũ nĩ arakiugaga nĩ egũtwarwo bũrũri ta wa india nĩnyonete mũrata wakwa atĩ kũrĩo nĩ mũtwe akanjĩra we ararĩ india gũthiĩ gũthondekwo kũrĩo nĩ mũtwe tondũ mbeca ciake nĩ irahotaga kũmũtũma athiringia na athiĩ akone ũrigiti no rĩu mũthenya wa muohi mũrimũ ũrĩa ũkĩte ũmakĩtie nginya mandagĩtarĩ mũrimũ ũrĩa ũkĩte ũmakĩtie nginya itonga citingĩhota rĩu kũhaica ndege ciũkũre cithiĩ bũrũri wa india nĩgetha mathiĩ magathondekwo koguo ithuothe tũigananĩtio hamwe koguo ndĩrenda kuga mĩthingi ya nyenyetia yothe wewe onaga ta ũtarĩ kĩndũ tondũ twatua kwĩhumba masiki mũthenya wa ũmũthĩ tũrehumba ndĩronire nginya matiang'i ekĩrĩte masiki ũkĩmenyaga nĩwe ũrũgamĩrĩire security tondũ james ĩno ndĩramenya kana wĩna mũcinga ũrĩkũ bwana asiwe sana ngũnenda kũkwĩra mĩthingi ĩngĩ nyenyu nĩ kũrĩ na anja thĩinĩ wa kiugo kĩa ngai jehova arĩ o gĩtĩ-inĩ wapendwa twĩ hamwe na jehova thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ no tũgũtũrĩkania tũrĩ ahotani tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire mũihoro tũrĩa ndakwĩrire last time maĩ marĩa moragaga ndu nĩ kwambararia mambararagia nuhu nuhu nĩ kwambararia mbararagio na igũrũ namo o ũrĩa marathiĩ nĩgĩkunĩkagwo no kũiũmbaragio gĩambararagio ũguo nawe iwe ndũgũthiĩ na mbere na kũu ũmbarario naguo ndĩreraga andũ a ngai ngamera tũkiuma haha tũgĩtũrĩkania kĩrĩti gĩkĩ tũgĩtũrĩkania mũtitũ ũyũ wa nduma ya korona kanitha wa mwathani nĩ kũgio kũgĩa na hinya kanitha wa mwathani nĩ kũgio kũgĩa na ũhoti nĩ tondũ andũ othe nĩ mamenyete kwĩna ngai ũmwe tu ngai nĩwe tu wĩna hinya ngai nĩwe wĩna ũhoti woguo hatirĩ bata wa kwĩhoka mũndũ no twĩhokire ngai ngai ũrĩa maandĩko mauga thĩinĩ wa isaia 44 verse 25 kiugo kĩa ngai gĩkauga atĩ ngai akauga niĩ ndombire thĩ ndĩ nyika niĩ nĩ niĩ ndatũmbũrũkirie matu mairũ niĩ nĩ niĩ ndombire thĩ ĩno yothe na ndamĩũmbire ndĩ wika na ningĩ niĩ no niĩ ndakũmbire wĩtaire hama mũhano gũkũ nĩ kũrĩ na ngai wĩna hinya gũtũkĩra wapendwa we mũndũ ũranjĩndorera angĩkorwo nĩ ũrehokaga hinya waku angĩkorwo nĩ ũrehokaga mbeca ciaku angĩkorwo nĩ ũrehokaga ũtonga waku angĩkorwo nĩ ũrehokaga gĩthomo gĩaku nĩ kũrĩ na ngai witũ mũnene nĩ kũrĩ na ngai mũnene gũkĩra gĩthomo gĩothe nĩ kũrĩ na ngai mũnene gũkĩra ndigiri ciothe nĩ kũrĩ na ngai mũnene gũkĩra ũtonga wothe nĩ kũrĩ na ngai mũnene no ũguo nĩguo ngai arenda tũtambe kure nĩkĩo mĩthingi ĩinainĩtio ũguo nĩgetha tũhote kwĩhoka jehova bwana asiwe sana Amen. tondũ ngai ũtwĩtĩkĩtie ndendaga ũgoci wake ũgayanwo nĩ mũndũ hĩndĩ ĩmwe lazaro ekĩrire nguo ciake cia ũthamaki agĩcũthĩrĩria akĩona ũrĩa e arakarĩirwo akĩambĩrĩria kwaria andũ makiuga "Ah, ti mũgambo wa mũndũ ũyũ hĩndĩ ĩrĩa herode aragia makiuga "Ũyũ ti mũgambo wa mũndũ ũyũ nĩ mũgambo wa ngai ngai akĩigua igũrũ ũguo matu-inĩ na saro agĩtamũrwo na mũrimũ agĩkĩgĩa na njoka ikĩmũrĩanga akĩgwa thĩ oro hau agĩkua tondũ ngai ũyũ ndendaga ũgoci wake tũũgayane

kĩrĩgĩrĩro andũ othe rĩu ihinda rĩrĩ tũratũra othe nĩ maritĩtwo ũrĩa megwĩka mabũrũri nĩ maramaka masupapawa nĩ maramaka arĩa mena ũtonga mũingĩ